ke le moruti modingwane go tswa phuthegong ya banterefomo re santse re tsweletse go fana ka molaetsa o boitshepo o o kirileng ka re ke kgwedi ya bomme bomme ba tlabeng ba fana ka mantswe a boitshepo a o modimo a kgokolosang ka gare go dikelello ga mmogo ka gare go moya o boitshepo wa bona gore tetle ba fane ka mantswe a a boitshepo mo mosong wa ka ga seko ke santse ke tsweletse ke go tsholetse bomme bao ba tlo fanang ka molaetsa o o boitshepo ka difeme tse di differente morero e le go rotloetsa le go tlisa seemo ka moo modimo a ileng a dirisa bomme gore ba tsweletse bogolo ba modimo ntetle pele re tsena ka gare go tshebeletso re kope modimo ka thapelo ga re rapele modimo ya maatla otlhe ke na le rona ka garo tshebeletso ya mamme le mongwe le mongwe jehova ya mametseng tshebeletso ena ya ntate modimo ya motšha modimo bogolo ba gago botletle bo bonagale ka gare go bona batletle ba bone maatla a legodimo modimo ya lokileng tshegofatsa ba bomme ba tlabeng ba fana ka molaetsa o boitshepo ba etsetse ka mogao jehofa gore ditaba tsa gago ge di tswa di tutubolle matlho di bule tsebe ya semogo ya jehofa gore mang le mang ya utlwang lentswe lena a tletle a bone bogolo ba gago ke go rapetse jehofa tsena le rona ka gare o tshebeletso jehofa tlononofatsa botlhe ka baka la lebitso la morena nna jesu kreste amen ntetle pele ke gwatlha bomme ba tsene ka gare go serala tloo re bene sefela sena seo se tla re tsenyang ka gare go tshebeletso ya bomme bina le nna

o se utlwile sefela sa rona seo se kgokologileng seo se go lokisang maikutlo seo se go atumetsang gore ga o tsena ka gare go sebeletse ena o bone bogolo ba modimo gore le ditaba tsena tsa bo modimo ga di theoga di go fumane o le mo seemong se se tshwanetseng sa legodimo ntetle ke re kwa ntle le go senya sebaka ke kope mme wa rona yo a re simololang tshebeletso ena ya mosong wa kajeko e leng mme

lefokong la rona matsatsing re kopa re rapela modimo ntate wa matlha otlhe wena jehova wa makgotla modimo re ya go mema jehova ke ntse ke re kena le rona mo lefokong le re tla le kry-ang tsatsi le morena ka re fe ditlhaloganyo tse di fodileng jehova bula dipelo tsa rona mesia wa o loka morena ka re fe lerato morena ka malapeng a rona jehova Morenaka e le kgwedi ya basadi morenaka ke re morenaka re fafatse ka moya wa gago o o galalelang jehofa morenaka re dire ba batle morenaka tseo tsotlhe tse di diragalang mo lefatsheng morenaka di diragalela basadi jehofa ke ntse ke re mesia wa o loka phephisa jehofa morenaka di okobatse morenaka re utlwile jehofa a go fokotsege mesia wa o loka re mama le bona bana ba rona morenaka re ntse re re ba phepise morena ka mo dilong tsotlhe tse di maswe jehofa tseo tse di leng maswe jehofa di ka ba ama morenaka fafatsa ka moya wa gago o maatla jehofa fafatsa ka lookwane la gago le le halalela mesia wa loka morena ke ntse ke re morena ka re le basadi re na le malapa morena ka morena ka re fe maatla morena ka a go kgona go nna teng gare ga malapa a rona le ge ke ga ba boima jang le jang morena ka ke wena fela morena ka yo tsebang ke wena fela jehova yo re itlantseng mo go wena ga go le thata morena ka re a khuba mara a rapela jehova re re morena re thuse morena ka mme tsotlhe tse jehova ra di tsaya re di romela go wena jehova mesia wa loka morena ka ke ntse ke re re thuse jehova tsotlhe tse re di dira ka lefoko le le maatla la jehofa mesia wa o loka re ikanya wena jehofa e leng wena alfa le omega morenaka o leng wena wa o qala le o qetelela jehofa mesia wa o loka re ineela go wena jehofa mme morenaka ke ntse ke re re fe maatla jehofa re sireletse jehofa moo tseo di diragalang matsatsing a le gone jehofa a gompieno morenaka re phephise jehofa re sutise mo go tsona morenaka di tsamaye le ko kgakala le rona di seke di a re ama jehoka jehofa mme bao di ba amileng jehofa ke ntse ke re ba fafatse ka lefoko la gago jehofa ba fe metsi a gago a bophelo jehofa ba nwe jehofa mme ba phele ka bosakhutlhing mo lineneng le maatla la jesu keresete mesia wa loka amen lekwalo la tsatsi le morena ka ga le balega ke tlile go le nopola fa le le faletseng go fa mesia modiko mme lone le balega le re setlhogo sa teng se re mosadi yo o maatlametlo mosadi yo o maatlametlo o bonwa ke mang kana ene ke lehumo le le gaisang dikalana tsa tlhwatlhwa e kgolo pele ya monna wa gagwe e ntse e mo itlanya mme monna ga a nke a tlhoka tswelelopele o a tle a tsoge e sa le bosigo a fe ba lapa la gage dijo thata ya gagwe o a tle a e dire moitlamo wa letheka la gagwe ga a boife le ba lelapa la gagwe mo serameng gonne botlhe ba ba mo lapeng la gagwe ba apesitswe tse di tlhatlhagantsweng morena ka lefoko la rona re le bona mo go diane 31 verse 10 mme lona ke ne ke le nopola fa le lefa le jehofa mesia wa o loka mme morena ka seo ke se buang le rona ka diko ke mosadi yo o maatla metlo mosadi wa senatla mosadi yo o ikantseng mo moreneng ke le dumedisa phuthego ke batla ke bue le bomme basadi ba dinatla basadi ba ba bitswang ka mabitso a nyefolo a nyenyefatso ka letsatsi la ka jeno ke bua le mosadi yo o maatla metlo wena o le mme o jwang o mme o jwang wena a o mosadi o maatla metlo a o mosadi o ineetseng mo moreneng a o mosadi yo tsotlhe tse di diragalang bophelong ba gago o beya modimo pele o re modimo nthuse tsotlhe tse di tsejwa ke wena a o mme yo o senang sepe le lelapa la gage na a o mme yo o bonang bana ba makhelwane e se bana ba gago na o bona bana ba bangwe ba ba jang dinyaope fela o re ga se banake ba siame mme fela ga o mosadi o maatla metlo o mosadi yo o ka sekeng a ikanywa ke ope mosadi yo o maatla metlo ke mosadi yo o memang modimo mo tsotlhe tse a di dirang ke mosadi wa senatla yo itshepetseng mo moreneng yo o sa leng mo di mo mo ditsietsing yo s- yo a leng yo a reng ha a le mo ditsietsing a khubame a rapele lekwalo la ka tsone le re bontsha bogolo ba modimo gore mosadi yo o maatlametlo ke yo o ratang lapa la gagwe yo o ratang bana ba gagwe yo o ratang monna wa gagwe ba dula ba le- ba na le dijo le diaparo ba lelapa la gagwe ga ba dule ba sena selo go dula go na le lerato ka mo tlong go dula go le bofuthu mo lelapeng la gagwe go dula go na le kagiso ka mo gare ga lapa la gagwe mme fela le ge ba tlhoka dijo bona morena o teng ba ikanya go jesu morena o tla ba tlamela basadi ba tlaisiwa basadi ba bolawa ka jeko morenaka basadi ba repiwa basadi ba ba ba tlaiswa ke balekane ba bona morenako morenaka re dula re le strateng re tshaba le go tsamaya strateng ga o le strateng morenaka o a tshaba ore go na le dikebe kwa ko strateng o tshabelang mo lapeng la gago mme lona lapa le o tshabelang mo go lona jehofa mesia wa o loka ore ke ikantse ba ba leng mo go lona ba tlang protecta o raya yena molekane wa gago ke yena mmolai wa gago ke sona sera sa gago se o phelang le sona letsatsi le letsatsi yo e leng yena mmolai wa gago re bona basadi ba le bantsi ba bolailwe bana ba reipilwe bana ba bolailwe fela mo matsatsing ka jeko go na le basadi ba le bantsi morenaka ba e reng ga re bua le bona re kopane morenaka ba tshabe go bua morenaka ke bua ka basadi ba ba maatla mosadi yo o maatlametse ke mosadi yo o maatla yo o itshepetseng mo moreneng gore sengwe le sengwe se se diragalang o beile morena kwa pele o re mesia ke ene a tla nkgantshetsang ditsela tsa ka tsa bophelo mesia ke ene a tshwereng bophelo ba lapa laka ke ikantse mo go yena morena mesia mme wa go loka fela ka jeno morena ka basadi bao go na le basadi ba ba tlaisiwang go na le bomme ba ba dulang le balekane ba bona balekane ba reipa bana ba bona ba ntse ba shebile ba lla dikgapa ba sa itse gore ba ka ya kae fela motho ga a bua a re ke ntate wa bana ba ka ka gore nna ga ke bereke ke tlile go ja eng fela morena ka ga se sa se batlang seo ke se se utlwisang botlhoko bothata mo, mo, mo, mo, mo, mo basading ba dula ka diphiri ba swa ka makunutu a boima a ba ka rolelang mo moreneng morena a ba thusa ga gona kgosi e palelwang ke sepegae se jesu keresete mesia wa o loka morenaka re le basadi a re emiseng ditlhogo a re tswe mo ntseng re iphitlhile mo teng morenaka re tswelele re bitse lebitso la jesu keresete mesia wa loka ke ene a tla re thusang ba le ba bangata basadi ba tlholwa ke bana ba bona bana ba ja dinnyaope mo malapeng a rona bana ba dira tse di sa nnang pila re palelwa ke go kgalema bana e le ba rona fela mesia re ya go mmema jehofa mesia wa o loka re jesu keresete yo o maatla wena kgosi ya lefatshe lotlhe mme kgosi ya maodimo oko o re thuse jehofa tsotlhe tse re di rolela go wena mesia wa o loka ka jeko morenaka re bua ka mosadi yo e reng ga bana ba gage ba ga tsela o a ba apesitse diaparo tse di futhumetseng re bua ka mosadi yo e leng gore o kgona go tsoga bosigo a fepe balapa la gage ka jeko morenaka tsotlhe tse re imema morena ka re beya go wena morena ka re kena malapeng a rona jehova kena morena ka dipelong tsa rona jehova re itshepele go wena mesia wa o loka morena ka fafatsa malapa a rona ka moya o halalelang tsotlhe tse morena ka ga ke rate go tima ba bang jehova le nna ke nne ke re ke latlhele a mabedi a mararo jehova mesia wa o loka mo dileng la raralela morwalela moya o halalelang araba pele jesu mesia wa go loka wena senatla sa legodimo jesu re ikanya go wena mesia re kwena yo o dirileng lefatshe jehova wa dira le tsotlhe diphologolo morenaka ga go na yo a tshwanang le wena jehova ene ga go kitla yo a tshwana ga go kitla go nna ya tshwana le wena mesia wa go loka tsotlhe tse morenaka le lekwalo le re di butseng tsatsi le morenaka la mosadi yo wa maatla metlo mosadi yo a senatla mosadi yo o tsejwang ke wena mesie wa go loka wena yo o mmopileng mosadi jehofa wena yo o kileng wa bopa motho setshwanong sa gago mesie wa go loka ke wena fela ya tsebang tseo di etsagalang ka rona re le basadi ke wena fela ebile re ikanya go wena gore o tlile go dithibela jehofa dira tse re dulang le lona tse re dulang le tsona jehofa mesie wa go loka re re di kokobetse morena ka dipelo tsa tsona kgaola bogale bo bogare ga bona morenaka bao ba bona ke dija morenaka basadi ba ba tshaba morenaka ba palelwa ke go bua le balekane ba bona jehofa metsela wa moka fafatsa ka moya wa gago o galalelang morenaka malapeng a rona jehofa gore ne kagiso morenaka gore ne lerato morenaka a ko o re neye tumelo morenaka re dumele mo go wena re ipolelele gore tsotlhe tse di diragalang ke thato ya modimo ke thata ya gago jehofa wena yo o kileng wa re fa wa re siela morena wa rona jesu keresete gore swela dibe tsa rona morena ka re le ba botlhe morena ka re ikantse go wena Mme ke ntse ke kopa le ba ba kulang Morena ka ba bolawa ke bona bolwetse ba COVID. Morena ka ke ntse ke re re utlwele botlhoko Jehofa. Fokotsa Morena ka re utlwile Jehofa Mesia wa o loka. Kgaotsa Jehofa re utlwile tse ke di kopa mo leineng le le maatla la Jesu Keresete Morena ka. O utlwile thapelo tsa rona Mesia wa o loka. Fela Morena ka wena o re tshepisitseng o ka sekebe wa re latlha jehofa re ikantse go wena re llela go wena mesia wa go loka mo leinene le maatla la jesu keresete mesia wena yo o tsejwang ke ma ke lefatshe lotlhe diputla tsotlhe tsa lefatshe morena ka di tshepetse go wena di beile tshepo go wena mesia ga gona ope yo o tlholwang ke selo ga e se wena jesu keresete mesia wa loka

ntumelele ka ona motsotso ona ka morago ga sefela sena ke bitse mme makgwane eunice o tlo fana ka molaetsa o modimo a mo laeletseng gore a re fe ona mo fe tsebe bula tsebe ya legodimo mme mabakgwane se rala ka sa gago ralla mme mosong wa ka jeno nketle ke le dumelise mo leine le lentle la ga kgosi jesu morena le mopholosi wa rona tla ke dumedise presidente wa rona reverend mokingwana le khabinete ya gagwe o rre le bomme le mme wa rona o re okameng le mamodingwana le khabinete ya gagwe le bomme botlhe ba kereke ya rona ya bantorefong tla ke le dumedise jalo ke re ba yena ke le dumedisa mo lebitsong le le ntle le ga kgosi jesu amen ka ke simolole tirelo ya rona letsatsi la ka jeno go kopa ka thapelo go kopa modimo ka thapelo gore a re fe maatla le botlhale modimo ntate ka baka la morena jesu wa nna sereta ra kopa modimo wa ka

di boloke aforika yotlhe di boloke le setšhaba se sotlhe di boloke le aforika di boloke the whole the entire world modimo ka bolwetse bo bo leng teng ba corona morena mabitla a butswe morena mme ke mosong wa ka jene ke a tswala modimo ka lebitso la gago morena ke a tswala modimo wa ka ka lebitso la gago ka madi a gago a re tshologetse sefapaneng

o re eteletseng pele modimo bo bantori from church modimo wa ka mo etelele pele mo go tsotlhe modimo wa ka mo godise modimo sa pele modimo ga mmogo le cabinet ya gage morena a re bule ditsebe tsa rona re utlwelele modimo re ba utlwelele ke theosa mowa gago modimo o galela mogau wa gago o nne le rona botlhe modimo ke lebogela tsotlhe nna le nakonyana o emphileng yona modimo wa ka ka mogau le kutlwa le botlhoko wa gago ke kopa tshwarelo modimo wa ka ka re leofa ka dinako tsotlhe Ko kopa tsharelo ya dibe modimo wa ka re lebogela tsotlhe ka leina la jesu wa nna sarata modimo wa ka amen bayana motlhodithero wa letsatsi la ka jeno ke gore re mo kgweding e ntle ya bomme kgwedi ya bomme ya august mme ke ntse ke reetsa bomme ba rona ba ba re fileng ketapele pele ga bomme go re filwe ketapele ke mokereverente wa rona our president wa rona le cabinet ya gage yotlhe ba ne ba re file ditemana go tswa ko baefeso wa botlhano 25 and 20, verse 25 and 28 petoro wa boraro verse 7 ka go farologana mme ba ne ba re ruta jaana ba ne ba ruta borre go tlhompha malapa a bona borre go tlhompha malapa a bona modimo o ne a batla borre o ne a batla borre gonne ba nna responsible mme borre ga se borre fela go nna responsible ke borre ba ba boifang morena

dithoroganyo gape tsa mme wa rona mme mma modingwane ga mmogo le khabinete ya gage ba ne ba re fa melaetsa e e farologaneng jaaka e le kgwedi ya bomme ba re file melaetsa e e farologaneng mme ko bofelong re re amogetse ra e amogela ka mosong wa ka jeno ke kope tshwarelo gonne ga ke a tshwera bibele ya setswana ke ntse ke ngapa-ngapa ke re ke a batla mme modimo ga a batle fela gore o bala fa kae segolo-segolo o batla go itse gore ke ene jesu gore re mo itse ntetle mosong wa ka jeno ke buise mo proverbs 31 proverbs 31 simolola ka verse 10 mme go fetsa ko ka verse 31 mme ke tla e nopola jaana jaaka e le ya sekgowa mme tla ke bue jaana ke re the title e re the capable wife

of everyone ba yena tshwarelo go bua ga ka e bala yotlhe mme fela ke kopa tshwarelo ka go e bua ka sekgowa mme fela tla ke interprete ka setswana gonne re ne re na le bomme ba ba ikanneng bomme ba ne ba ile ba lla ka dinako tsotlhe bomme ba ile ba sotlege bomme hana ba ne ba sena bana ka dingwaga tse dintsi ba tsofetse ba sena bana mme ko ngwageng wa bo 99 modimo a mo fa ngwana a mo fa ngwana ga mmogo le molekane wa gagwe re bua ka bomme ba ba tshwana le mme mary mme maria o ne a sena ngwana mme morena a mo fa ngwana morena jesu morena jesu e le ene emmanuele re le bomme ba yena ke kopa jaana ka leka go kgwedi ya jaanong a re rapeleleleng lefatshe a re rapeleleng balekane ba rona a re rapeleleng bana ba rona a re rapeleleng botlhe a re rapelele lefatshe la rona Modimo a re re batle Modimo santse a re a santse a tshela. A re baleng Matthew 1 ya ntlha verse 23 ke fa Morena Jesu a ne a tsholwa. Morena Jesu o tsholetswe kae? Morena Jesu o tsholetse ko setaleng sa sa dipitse. Re bua ka bomme ba ne ba khubamang, bomme ba ne ba rapela, morena jesu ga a ka a tshwarelwa a tsholelo ko five star hotel morena jesu ga a tsholelwa go pekone enile ko pekone ba ngwana a tshwanetse tsholelwa teng mme morena jesu ga a tsholelo ko sepetlele mme morena jesu ene o re setseng sefapaneng ene o re tsholeditseng madi a gagwe o tsholetse ko setaleng sa dipitse re bua ka mme mme o ikaele sefuba mme o ka sekeng wa tlogela bana ba bangwe ba bolwa ke tlala a re bueng ka mme o na le lerato re bua ka mme o khupamang a rapela re bua ka merciful, merciful ma, woman to the poor mme o ka seka bona ngwana a seng a bolwang ke tlala a seke a mo fa dijo I respect you for kwa go kgotsa ke lerato la mme mme o fa ngwana jalo mme o leng trustworthy to the family o e leng gore ka dinako tsotlhe o bula diatla tsa gage ka dinako tsotlhe o bula diatla tsa gage a fe ba ba tlhokang mme o le ka dinako tso tsotlhe a ba le energetic mme o ka dinako tso tsotlhe a ba etsa the garden or whatever a ka di dirang gore bana ba tswe fela fela e seng bana ba gagwe a ba le bosi e le bana ba gagwe ba botlhe re bua ka the, the reverend towards god mme o tlhompha morena mme o ikhubamelang morena mme o ka dinako tsotlhe a itse gore go setlhese o teng mme ka dinako tsotlhe ga a re ga mathata a tlhoroga a ba khubama a rapela mme o ka dinako tso tsotlhe ka dinako tsotlhe ga bana ba tswa mo tseleng a ba khubama a rapela mme o ka dinako tso tsotlhe a ba khubama a rapelela lefatshe mme ka dinako tso tsotlhe a ba fa dikakanyo tse dintle tse dintle go lefatshe ga a fe bana ba gage fela o fa lefatshe lo lotlhe mme o re mmitsa a dignified woman notlhe ka dinako tso tsotlhe wa o she is worthy of respect because her commitment to god lies to the foundation of everything she does notlhe ka dinako tsotlhe no seng jalo ga ka ke a rekiwa ga ka o na le lerato o na le pelo e ntle mme dinao tsa gage ga di kgoboge mme o ka dinako tsotlhe dinao tse di sa kgobogeng mme o re mmitsa mme wa letsapa mme mmamoruti wa rona mme mmamoruti solo a bua ka mokokotlo wa mme ka mokokotlo wa mme gore o sephara indeed mokokotlo wa mme o sephara ga o le ka mo ka sepe mme o na le maatla mme o kgona go dira dilo tsotlhe re a leboga modimo ga kile wa fa bomme maatla a go rapela santse re khuba marato fa bomme gore a re bofeng ditšale ka mme o botlhale ga a bereke lelapa la ge fela mme o fa botlhe ba ba tlhokang mme bomme botlhe a re khubaneng gomme a re rapeleng a rapele modimo gore o re fe botlhale a rapeleng tau ya leloko la juda gore re fe re botlhale o re fe tiisetso o re fe kgakgotlhelelo a re rapele modimo gore o re thuse gone jaanong mo re bona mo lefatsheng la ka jeno bana ba bolaiwa bana basadi ba tlhorisiwa bana ba bolaiwa mme ga re itse gore ba bolaiwa ke bomang mme ba bolaiwa gantsi re itse gore ke baratiwa ba bona gantsi ba bolai ba re seikere ba re bolewa ke bomang mme a re rapeleng re bone gore modimo a fe kalafi a botle bo bo bontate ba ba boleang balekane ba ga a bona basimane ba ba boleang baratiwa ba bona ra kopa modimo a rapele modimena gore a fokotse bogale a rute bontate a rute bontate gore a rute basimane gore ga go nna polao ga go na madi a tla tshologang a tla tshololwa ke borre a tshologa jalo a bolaya ba bolaya innocent people re bone ka dinako tse di fetileng bana ba basetsana ba bolaiwa basadi ba tlhorisiwa mme modimo ga a batle jalo mme modimo ga a batle jalo o batla bomme gore re khubame ka mme o kile a dira metlholo morena o kile a planta a seed mo mo mo mo humpong ya mme a seed a kileng ya dira gore mme jaaka mokokotlo le sephara a seed a kile mme a tsaya a a ima ngwana a ima ngwana for nine months kgotsa go feta a ima ngwana mme a mo godisa mme mme a ntse ntse jalo ga ise a re a mme ko gope mme mme o ne a mma to a palace mme o ne a mmelegela to the five star hotel mme o ne a mofa breakfast the three course meal mme o ne a mofa breakfast a fa ngwana jalo the three course meal a mma the five star hotel e ke buang ka yona ke re mme o ile a tshola ngwana a mma mo diropeng tsa gage that's the palace a re buang ka yone the three course meal ne o ne a musa ngwana o ne a musa ka dinako tsotlhe ka lerato o ne a mme o anyisa ngwana ka lerato ka dinako tsotlhe mme o e leng a hard worker o sa gopoleng gore ke nako mang ba yana tla re kope morena gore a re tiise re le bomme gore re tshwaraganeng jalo ka mme a e le ene e le ena ga lelapa mme o le sutlha o phatlhalatsa lapa la gage mme mme o itse morena o aga lapa la gage ke kopa jalo bomme ka kgwedi e le ya bomme a seke ra ineela a re nne le hope because nothing is impossible with god e re kry-a mo luke 1 chapter 37 ga gona se se palelang morena ga gona se se palelang morena ba yena bomme ba ka kere a re khubaneng re tliseng south africa re tlise lefatshe re re khubame re re jehova theosa mowa gago the holy spirit theosa mowa gago o thuse lefatshe modimo o thuse lefatshe modimo a thuse lefatshe gore go rene kagiso ke a leboga bayena bomme ba ba rategang a re feng morena thoriso a re feng morena theriso mme re baleng pisalem 92 verse 1 to 2 ke gona re tla tlisa modimo re mo feng dithoriso re mo leboga jaaka a re file borre re mo leboga jaaka re file baeteledipele re mo leboga jaaka re file presidente wa rona re mo leboga jaaka re file cabinet ya rona re mo leboga jaaka re file moruti wa rona gore re tle re mokwe modimo re a leboga re kopa jalo bomme gore a re tshwaneng le bohana ba re ba re bonang mo pisalong first pisalome first samuel 1 verse 1 to 10 e re mme o ile a itshoka dingwaga di le dintsintsi mme modimo a mo fa ngwana modimo a fa gana ngwana a re tshwaneng le bomme ba e leng ba ile ba aga malapa ba aga areka ba aga malapa ba itse gore ke bomme a re boneng first thessalonians

mathekeng ga ise be ke bone mme o e ka reng ga a khuba mo a rapela e le modimo a sa mo arabe mme modimo o araro ka dinako tsotlhe a re buseng lefatshe re khubameng re le bomme re rapeleng re jehofa tla o re thuse re le bomme re kopeleng borre ba rona baeteledipele ba rona re ba kopeleng mohau wa mogau go tswa ko modimong mme modimo o tla re utlwela botlhoko a re yeng ka boikokobetso a ke re fasteng re kope modimo a re direng bona bomme ba ba tshwana le bohana bomme ba ba tshwana le bomary coincidently le bomme ba ba botlhe ba ba tshwanang ba ba rapelang ba ba khubamang mmogo a re rapeleng re le bomme re bomme re re modimo re a leboga ga go na yo ka emelang o ka tshwana le mme o o rapelang mme o o rapelang modimo o a mo rata mme o rapelang o rapelela lefatshe mme o rapelang o rapelela bana botlhe mme o rapelang o rapela mme le ntate o rapelela malapa a thubegang a ke malapa a reketsa modimo e be wena modimo o a bofang wa fasinang modimo modimo o rata dithapelo tsa ba ba tlhomogileng pelo o reng ba ba khubamang ba rapela morena modimo o tla rutlela botlhoko a re kgwedi ena ya bomme e re ga e fela re seke ra re e fedile re tswele pele re ne re rapela ka gore modimo le jalo o ntse a na le rona ka dinako tsotlhe ka nako yane sentse ke kopa morena gore a re okeletse a re okeletse re le bomme botlhe ba bantu reform a re neng exemplary ya bomme ba ba tshwanang bomme hana bomme ba tshwana le bomeri bommago mmoshe modimo a ka re a itse gore mmago mmoshe o ile a fitlha mmoshe ko nokeng e, e, e le ka nako ga ne bana ba bolaiwa a re bofeng ditsale re le bomme re kgonang go rapela re kgonang go tiisa mme o rapelang ga a tlhabe bokgosi modimo sentse re mo kopa gore ga se ka di ka go rata ga rona ga se ka dipounama tsa rona ke ka go itse gore o kgosi jesu modimo tla theosa morena o tla go utlwela botlhoko modimo tla theosa morena o tla utlwela lefatshe botlhoko modimo tla utlo theosa mogau wa gage morena go tla go utlwela botlhe botlhoko re rapela tsotlhe modimo aka ga se ka go itse ga rona

re lebogela tsotlhe moruti ke a leboga ka mantsonyana a ke ke a fileng mme ke kopa bomme botlhe a ntswaneng re bofeng re bofeng jale re a dikgona re kgona tsotlhe ka morena ga go re ya tshwana le ene tau ya ledikolakite ga go ne ya tshwana le ene ga go ne ya tshwana le morena o ile a re fela sefapanong madi a gage morena a ile a re tsholofela sefapanong

tlonka against us we will ever prosper modimo a ka ga o kitla o thusa lefatshe botlhoko ko wena kgosi ya kgosi modimo a ka sentse ke kopela botlhe ke a kopa ke le nne ka boikokobetso tsholola tsholola mogau wa gago o tsene lefatshe le lotlhe tsholola mogau wa gago o tsene mo bantu reform church tsholola mogau wa gago tsholola mogau wa gago o tsene mo malapeng a rona le malapeng a re ke tlhang morena tsholola mogau wa gago

o ke kwale ka enke e tletse lerato modimo ka kutlwa le botlhoko ya gago mosaya o montle morena go ne ya tshwana le wena mohau wa gago morena sentse re o kopa re kopele ona bantu reform church of south africa modimo re kopele lefatshe ka bophara morena rena boloka south africa boloka afrika rotlhe re tla bolokega ka boyena modimo a ka re a leboga kopa tshwarelo modimo o sa fetse o kopa tshwarelo ka re le o fa metsotsodi motsotswana re okeletse matsatsi le bophelo modimo jaaka o re le yalo gore ga re wa meela morena o tla re utlwa ka boga ka moga o bokutlwa le botlhoko mosong wa ka ke ene wa rona ya go kopa re ikokobeditse le le rona botlhe ka moga ka bokutlwa le botlhoko gago e ka lerato la gago

re buile ditaba tsa legodimo mme malebo leze segwati ke go lebogile mmogo le mme ke sentseng eunice makgwane ke go lebogile bomme ba ka modimo a mpolokele lona bomme ba ka modimo a lefe dijo diaparo le metsi go nwa mme ka mantswe a la theogileng re bua bophelo ka mantswe a lona a la boletseng re a fola ka mantswe a lona a la boletseng re itse go rapela ka mantswe a lona a la boletseng modimo wa rona o tla re lwanela